Okay, omureebi wa Rubirizi News Center webare kuba nogira omumiso notuforowinga orunaku rw'eri izooba tukwinire amakuru agu twakureetera abitu kandi aga n'ag'obusaasi bwanyima y'emotoka ekika kya Link ah, kugwa ahansi abantu makumi abiri boona bakafeeraho omuri Fort Portal. Akasesi k'erizooba zaazire shaaha ina z'omu kasheeshe abantu bareebire okutangaara bwanyima ya baasi namba UBA bishatu Kasare S okugwa ahansi obu yaabaire neruga saidi za Bundibugyo kandi obu yaabaire neegyenda saidi za Kampala. Kigambwa ku baasi egi yaagwa omu mwanya ogubarikweta Sebitori omuri Kabarole disiturikiti ahu yaaba ni kiromita nkye munonga okuruga Fort Portal. Kandi ku yaagwa omuvuga waayo yaanavuga sipiidi munonga dureeva, nikigambwa ngu aho yaamuremerera yaagwa ahansi. Abantu boona makumi abiri nibo baarugamu bafiire kandi abandi baaza omu irwaro obuto bwaba buri bwingi munonga. Bamwe abaareeba n'agaabo baagira omumisiri okuba nibagamba ahari butandwa egyo yaabaho kandi ekizibu kyona baakiteeka aha muhanda kuba mubi hamwe n'okugira ngu dureeva yaagyenda omu maisho n'okuba naavuga sipiidi nyingi. Oruguudo rufokire kizibu abantu boona nibafa buri kadakika kunu nibafa kakuru kasasiro oru nibafa oruguudo rwona biraka kwonka nabweki ninyowe nka Richman nterire nyowe nababembezi ba government murugeyo mwije murwanirire abantu ba kunu Toro region otherwise ninyowe DJ Richman omusigazi arusinge oburungi omu East Africa. Itwe batera hati mukibira mbere bakuteka hampu itwe mbere abantu bari hanu naba driver aba driver oba nibavuga bus batamiire oba bakozereki Abadriver bekyuse mu mbeera ezaabo bavuga emotoka ahabw'okuba nibatutaalibaniza ati mubantu abaitu abafiire mubantu abaitu abafiire itwe tubaboine itwe obusaalizi naitwe tububoine ati nomutubaliza ki ine muli mukufa
tubeire turi aho batugambira ngu baasi yaagwa mwena babagambira eh, batugambira baasi yaagwa baitu nitwe twabanza twahikaho twasanga baasi yaheza kugwa Abantu bariyo nibataaga kurugamu, mate ziri aho zigwire, twatandika kwihamu mate tuzitwara nituziteeka aha boda, nituziteeka n'aha ruguudo turikusaba obuyambi bw'okututwara nka omu irwariro. Niho haizireho amburensi, amburensi yatwara mate, naitwe twaguma nitwihayo mate, twatamu amaani kwihayo mate kukora ki, okureeba ngu twabayamba bambi.
Engineer Joshua Muhumuza, ori branch manager wa Red Cross omuri Kabale District, We kandi yaayekora baakora obutumwa bwera baakora amaani maingi kureebeka ngu nibagyenda omu maisho na n'okuyamba bamwe omu bantu abatunga obuhuta.
Nibanyeta Joshua Humuza, ninkora nka branch manager wa Red Cross. Itwe ekyatureeta aha kwakuri kurespondinga to the accident eyaaba hegi eya baasi eya Link. Omurimo gwaitu ogwa Red Cross n'okumekinga shuwa ngu abantu abaatunga obuzibu butandu twabatwara twabahaisa omu irwariro. baatunga obujanjabi. So kyaba kiri kibi munonga kugira ngu abantu baaba bariho baingi abarikwetenga obuyambi, twamobilizinga ba volontiya baitu kureba ngu baahika aha gurawundi, baatwara twakwatanisa na ambyurensi ezi eziri omu riijoni. Abantu boona abarikwetenga obuyambi twabata omu ambyurensizi kandi twabaisa omu irwariro kugira ngu babaase kutunga obujanjabi oburikweyongyeraho. Mwebare.

Abantu abatungire butandu. Accident nizeyongyera kuba nyingi omuha omuri Rwenzori region. Gambira ngu kiro kinu saha nkayi na nyikyakara obwire ni bwa nyikyakara habaireho accident mu kiikaro eki bakweta Sebitoli ha ruguudo orugenda Kampala Kyenjojo abantu makumi abiri bafiire. Can confirm to you makumi abiri bafiire kandi makumi abiri ikumi n'omwe bari basaija na mwenda bari bakazi. Omu makumi abiri abo boona harimu abaana musanju. Kibi muno ngu abantu banu bafiire boona kandi nka poliisi nitugira nti tukijumirira kandi we are going to investigate, tuba nitwija ku fininga out what is the cause. What was the cause, kiki ekiretereire butandwa enu kubaho kandi ekindi ngu habairemu abantu baingi tubatwaire mumarwarro agatari gamu twine buhinga hariho abantu baingi muno abatungire injuries what we call minor and severe injuries namumarwarro agandi nka Alpine amarwarro nka Kabarole hospital na great lakes hospital.